Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheýl al-Mazruini kabul etdi. Myhman wagtlap kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanyma we türkmen halkynyň Milli Liderine Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Muhammed bin Zaýed al Nahaýýanyň mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Belli şeýle Birleşen Arap Emirliklerinde däp bolan okgunly ösýän dostlukly döwletara gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna uly ähmiýet berilýär. Duşuşygyň dowamynda uzak möhletli özara bähbitli häsiýete eýe bolan döwletara hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunda türkmen-emirlik gatnaşyklarynyň dost-doganlyk hyzmatdaşlygynyň berk esaslaryna, özara hormat goýmak we ynanyşmak ýörelgelerine daýanyp, barha ösýändigi kanagatlanma bilen bellenildi. Belli şeýle biziň ýurtlarymyz söwda-ykdysady we maliýe, ýangyç-energetika hem-de ulag-kommunikasiýa ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Ýangyç-energetika pudagynda Birleşen Arap Emirlikleriniň öňdebaryjy kompaniýalary bilen bilelikde iş alyp barmakda oňyn tejribe toplanyldy. Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri Bahtiýor Saidowy kabul etdi. Myhman duşmaga wagt tapandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza we türkmen halkynyň Milli Liderine Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň mähirli salamyny hem-de iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Özbegistan Respublikasy Türkmenistanyň ýakyn goňşusydyr we strategik hyzmatdaşydyr. Biz dostlukly gatnaşyklary ösdürmek bilen, hemişe asyrlaryň dowamynda emele gelen dost-doganlyk hem-de özara düşünişmek ýörelgelerine daýanýas diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Bellenişi ýaly, häzirki wagtda türkmen-özbek hyzmatdaşlygy giň ugurlar boýunça üstünlikli ösdürilýär. Biziň ýurtlarymyz halkara giňişliginde öz hereketlerini netijeli utgaşdyrýarlar hem-de tagallalaryny birikdirýärler. Söhbetdeşler iki doganlyk döwletiň baştuanlarynyň arasynda emele gelen ynamyň hem-de özara düşünişmegiň derejesine ýokary baha berip, yzygiderli geçirilýän dostlukly hemişe hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de giňeldilmegine ýardam berýändigini nygtadylar. Hepdäniň dowamyndaky möhüm wakalar hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işleriniň rowaçlanýandygyny, Watanymyzyň ähli babatlarda ýokary depginlerde ösýändigini äşgär etdi.
Paýtagtymyzda birnäçe günläp dowam eden Eýran Yslam Respublikasynyň Iran Prože atly ýöriteleşdirilen sergisi öz işini tamamlady. Serginiň jemleýji günem işjeň häsiýetli boldy.
Eýran Yslam Respublikasynyň önüm öndürijileriniň gazanan üstünlikleriniň gözden geçirilişi iki goňşy ýurduň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga hem-de giňeltmäge täze itergi bermäge gönükdirilendir. Bu çäre goňşy döwletiň ylmy hem-de senagat kuwwatlyklaryny görkezmek, giň ugurlar boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny ýüze çykarmak üçin netijeli meýdança boldy. Gurluşyk serişdelerini öndürýän kompaniýalaryň azyk, lukmançylyk senagaty, ýol gurluşygy, oba hojalygy, nebit-gaz hem-de himiýa pudaklary, şeýle-de ulag-logistika, aragatnaşyk, gämi gurluşyk ulgamlary hem-de Söwda hyzmatlary üçin dürli enjamlar bilen üpjün edijileriň ýüze goly özleriniň diwarlyklary bilen şu gezekki sergä işjeň gatnaşyp, işewür hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirýändiklerini görkezdiler. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe Türkmenistan täze tehnologiýalary we ylmy gazananlary çekmek arkaly milli ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmak hem-de diwersifikasiýalaşdyrmak syýasatyny okgunly durmuşa geçirmek bilen halkara hyzmatdaşlygyny işjeň ösdürýär. Şunda goňşy döwletler, şol sanda Eýran Yslam Respublikasy bilen özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berilýär. Ägirt uly senagat hem-de ylmy kuwwatlyklara eýe bolan Eýran Yslam Respublikasy häzirki günde strategik, hususan-da, sebit derejesinde uly ähmiýetli giň gerimli bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşyp, ýurdumyzyň daşary söwda dolanyşygynda ilkinji orunlaryň birini eýeleýär. Işewürlik forumlary netijeli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna, iki ýurduň işewür toparlarynyň özara gyzyklanmalarynyň artmagyna we ýakyn, göni hyzmatdaşlygy ýola goýmaga ýardam edýär. Şunda häzirki döwrüň talaplaryny we geljegini hasaba almak bilen, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň we diwersifikasiýalaşdyrmagyň netijeli hereketlendiriji guraly bolan hökümetara toparynyň işine aýratyn orun degişlidir. Hormatly Prezidentimize ýüzlenmäniň kabul edilmegi bilen Eýran Yslam Respublikasynyň ýöriteleşdirilen sergisi öz işini tamamlady.
Ýaňy-ýakynda Ýaponiýanyň Osaka şäherinde Ekspo iki müň ýigrimi bäş bütindünýä sergisine gatnaşylan duşuşyk geçirildi. Duşuşyga bir ýüzden gowrak daşary ýurtlaryň wekilleri, degişli işleri alyp barýan ministrlikleriň, gurluşyk kompaniýalaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Ekspo iki müň ýigrimi bäş bütindünýä sergisine gatnaşylan duşuşygyna Türkmenistanyň wekiliýetem gatnaşdy.
Expo 2025 Osaka Bütindünýä sergisiniň halkara gatnaşyjylar duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri, Halkara sergiler býurosynyň baş sekretary, Ýaponiýanyň Expo 2025 Bütindünýä sergisi boýunça assosiasiýasynyň baş sekretary bilen duşdy. Duşuşyklarda Türkmenistan bilen Halkara sergiler býurosynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk ara alyp maslahatlaşyldy. Biziň ýurdumyz mundan beýläk-de bütin dünýä sergilerde we giň gerimli maslahatlarda üstünlikli çykyş edip, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ykdysady taýdan kuwwatly döwletdigini äleme ykrar eder. Bu bolsa Bitarap ýurdumyzyň halkara abraýyny has-da belende galdyrar. Mundan başga-da, Ýaponiýanyň Expo iki müň ýigrimi bäş Bütindünýä sergisi boýunça assosiasiýasynyň Baş sekretarynyň orunbasary bilen aýratyn duşuşyk geçirildi. Duşuşyklaryň çäklerinde Türkmenistanyň sergi merkeziniň ajaýyp binasynyň ýeri belli boldy. Munuň özi Türkmenistan Expo iki müň ýigrimi bäş bütindünýä sergisiniň bir ýüz altmyş sany gatnaşyjy ýurtlaryň arasynda ilkinji ýurt hökmünde sergi merkeziniň gurluşygyna girişmäge şert döretdi. Ýaponiýanyň Ýumişima adasynda geçiriljek Expo iki müň ýigrimi bäş Osaka bütindünýä sergisiniň gurluşyk ýerine, Ýurdumyz Expo iki müň ýigrimi bäş sergisinde birinji ýurt hökmünde gurluşyk işlerine başlady we Türkmenistanyň baýdagy dikildi. Bu şanly waka Ýaponiýanyň belli teleýaýlymlarynda şöhlelendirildi. Munuň üçin ulgamyň işgärleri hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza hem-de Gahryman Arkadagymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Aşgabatda açylan Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri Lebap welaýatynda dowam etdi. Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň meýilnamasyna laýyklykda, Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda bu ýurduň medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti boldy. Türkmenabat şäherinde türkiýeli sungat ussatlary uly myhmansöýerlik bilen garşylandylar. Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň meýilnamasyna laýyklykda, ýurdumyzyň gündogar sebitiniň merkezi şäherindäki Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda bu ýurduň medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti boldy. Konsert iki halkyň arasynda parahatçylyk, özara düşünişmek we hormat goýmak esasynda dost-doganlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmeginde möhüm orna eýedir. Çünki ählumumy parahatçylygyň bähbidine Dostluk we ylalaşyk ýörelgeleri konsert maksatnamasynyň özenini düzdi. Konsertiň dowamynda Türkiýäniň belli aýdymçylary we sazandalary şeýle medeni çäräniň geçirilmegine döredilen mümkinçilikden kalplarynda dörän uly joşgun bilen çykyş etdiler. Tans we folklor toparlarynyň ýerine ýetirmeginde dürli aýdym-sazlar ýaňlandy. Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri dowam edýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hemem hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň başda durmagynda akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň üç ýüz ýyllygy mynasybetli giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Akyldar şahyryň ömri we döredijiligine bagyşlanan çäreler dünýä ýurtlarynda-da yzygiderli geçirilýär. Azerbaýjan Respublikasynyň paýtagty Baku şäherinde Magtymguly Praga azerbaýjan edebiýatynda atly maslahatyň geçirilmegi Praganyň dörüjüligine goýulýan sarpanyň hasam uludygyna şaýatlyk edýär. Muhammet Fizul adyndaky Azerbaýjanyň Milli elýazmalar institutynda geçirilen bu çärä Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutyndan we Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinden halypa mugallymlar we bagtyýar talyplar, şeýle-de belli azerbaýjanly magtymgulyşynaslar gatnaşdylar. Azerbaýjanyň alymlary tarapyndan akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň goşgulary azerbaýjan diline terjime edilip çapdan çykan täze kitabyň tanyşdyryş dabarasynda çykyş eden azerbaýjan alymlary Magtymguly Pyragynyň halklary dostlukly gatnaşyklara çagyrýan goşgularynyň dünýä edebiýatynda aýratyn orna eýedigi barada durup geçdiler. Şeýle-de Magtymguly Pyragynyň goşgularynyň azerbaýjan okyjylary tarapyndan uly höwes bilen okulyp, yzygiderli gyzyklanmalar esasynda öwrenilýändigi barada aýtdylar. Türkmenistan döwletimizden Magtymguly Pyragy Azerbaýjan edebiýatyna atly maslahata gatnaşýan ylmy işgärler we bagtyýar talyplar Magtymguly Pyragynyň Azerbaýjanda gymmatly hazyna hökmünde saklanylýan on sekizinji-on dokuzynjy asyrdan miras galan golýazma kitaplary we eserleriniň nusgalary bilen tanyş boldular. Dabaranyň dowamynda çykyş edenler akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň döredijiligini we şygyrlaryny dünýä ýaýmakda giň mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza we hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly ildeşler, häzir bolsa gepleşigimizde hepdäň dowamynda garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dykgatyňyza ýetirýäs.
Salam Elek eziz ileşler! Hormatly ildeşler! Bilşiňiz ýaly, türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň akrap döwri noýabr aýynyň ýigrimi ikisinde tamamlanýar we noýabr aýynyň ýigrimi üçünden gargyş döwri başlanýar. Mähriban adamlar, geliň indi bolsa noýabr aýynyň ýigrimisinden noýabr aýynyň ýigrimi altysyna çenli hepdäň dowamynda ýurdumyzyň welaýatlarynda hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolalyň. Ýagny geljek hepdäniň birinji ýarymynda ýurdumyzyň çägine günbatardan çygly howa akymynyň aralaşmagy netijesinde, Diýarymyzyň ähli welaýatlarynda ýagşyň ýagmagyna, şeýle-de howanyň gije-gündizki temperaturalarynyň hepdäniň ortasynda peselmegine garaşylýar. Has takygy. Ýurdumyzyň Balkan welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň birinji ýarymynda ýagyş ýagar, demirgazyk-günbatardan günorta-gündogar ugruny üýtgedýän tizligi sekuntda dokuz-on dörtden on üç-on sekiz metre ýetýän şemalyň öwüsmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine ýedi-on iki gradusdan on ýedi gradusa çenli maýyl, gündizlerine ýigrimi alty-otuz bir gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda ýigrimi-ýigrimi bäş gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Ahal welaýatynda üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdäniň birinji ýarymynda ýagyş ýagar. Demirgazyk-Günbatardan günorta-gündogar ara ugruny üýtgedýän tizlik sekuntda ýedi, on ikiden on üç, on sekiz metre ýetýän şemagyň öwsmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine alty, on bir gradusdan on ýedi gradusa çenli maýyl, gündizlerine on üç, on sekiz gradusdan otuz bir gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatynda üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän tizligi sekuntda sekiz, on üçden on dört, on dokuz metre ýetýän şemalyň öwüsmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijeleri bäş, on gradusdan on sekiz gradusa çenli maýyl, gündizlerine on iki, on ýedi gradusdan otuz gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lebap welaýatynda üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda ýagyş ýagar. Demirgazyk-günortadan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän tizligi sekuntda sekiz, on üçden on iki, on ýedi metr ýetýän şamalyň öwsmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine üç, sekiz gradusdan on sekiz gradusa çenli maýyl, gündizlerine on iki, on ýedi gradusdan ýigrimi dokuz gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Daşoguz welaýatynda üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdäniň birinji ýarymynda az-kem ýagyş ýagar, demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugry üýtgedýän tizlik sekuntda sekiz, on üçden on iki, on ýedi metr ýetýän şemalyň öwüsmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine iki, ýedi gradusdan on bäş gradusa çenli maýyl, gündizlerine dokuz, on dört gradusdan ýigrimi üç gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdäniň birinji ýarymynda ýagyş ýagar. Demirgazyk-günortadan günorta-günbagara ugruny üýtgedýän tizlik sekuntda on, on üçden on dört, on alty metr ýetýän şemalyň öwsmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine alty, sekiz gradusdan on bäş gradusa çenli maýyl, gündizlerine on dört, on alty gradusdan ýigrimi dokuz gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly ildeşler, ýurdumyz boýunça noýabr aýynyň ýigrimisine magnit radiasasynyň durnuksyz ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz noýabr aýynyň ýigrimisinden noýabr aýynyň ýigrimi altysyna çenli hepdäň dowamynda ýurdumyzyň welaýatlarynda hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp oldunuz. Eziz watandaşlar! Güýz paslynda howanyň derejesiniň üýtgäp durýandygyny nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berjaý etmegiňizi maslahat berýäs. Mähriban ildeşler, bulary berjaý etseňiz, ýylyň islendik paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mähriban adamlar şuň bilen Watan habarlar gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşligiň özeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.

Türkmenistanyň Gahrymany Gurbanguly Berdimuhamedow Ömrümiň manysy kitabyndan Nejmeddin Kubro Türkmen topragy taryhy wakalara juda baý. Nejmeddin Kubranyň durmuşy, Watan üçin görkezen gahrymançylygy hem şu toprak bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Mukaddes Garaşlygymyzy gazananymyz bilen tutuş musulman dünýäsinde Kubro, ýagny Beýik lakamy bilen tanalan, Gündogaryň medeni-ylmy äleminiň röwşen ýyldyzy bolan, Gündogar ylmynyň ösüşine güýçli itergi beren dünýä meşhur beýik alym Nejmeddin Kubranyň ömri, ylmy mirasy, filosofik garaýyşlary, dünýä medeniýetine goşan goşandy çuňňur öwrenilip başlandy. Şuň bilen baglylykda, iki müň sekizinji ýylyň dördünji, altynjy sentýabr günlerinde Nejmetdin Kubro we Gündogaryň ruhy-medeni dünýäsi atly halkara ylmy maslahatyň geçirilendigini ýatlamak isleýärin. Bu halkara ylmy maslahatyň geçirilmegi milletine, Diline, dini ygtykatyna garamazdan mübärek we şöhratly ady indi sekiz ýüz ýyl töweregi wagt bäri dünýä halklarynyň dilinden düşmän gelýän beýik alyma ýurdumyzda goýulýan hormat-sarpanyň bir nyşanydyr. Akyldaryň adamzady haýra. hakykata, ynsafa, ynama, ygrara çagyrýan eserleri dünýäniň köp ýurtlaryna ýaýrapdyr. Biz Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň üsti bilen türkmen halkynyň geçmişine, edebiýatyna, taryhyna, diline degişli ýüzlerçe golýazma çeşmeleriň surat nusgalaryny ata Watana gaýtaryp getirmek babatda Soňky ýyllarda ägirt uly işleri amala aşyrdyk. Şol golýazmalaryň arasynda beýik alym, uly pir Nejmeddin Kubranyň eserleri hem bar. Şolaryň hatarynda Kubranyň Gözelligiň müşki we Beýikligiň gözbaşy, Ýazgarýanyň ýazgarmagyndan gorkýan haýran kişiniň risalasy, Uly suw aşara ýola düşenleriň risalasy, Tasawwuf hakda risala, Şahyryň Rysalasy, Iň ýakyn ýol ýaly eserleri bar. Kubra ýüwe tarykatyny esaslandyran, sopçylygyň taryhynda we halkyň arasynda Nejmeddin Kubra ady bilen tanalýan beýik türkmen alymy, akyldary we meşhur piri bolan Nejmeddin Kubranyň doly ady Abu Jennap Ahmet ibn Omar ibn Muhammet ibn Abdulladyr. Nejmeddin Kubro takmynan bir müň bir ýüz kyrk birinji ýylda Horezmde dünýä inip, bir müň iki ýüz ýigrimi birinji ýylda Horezmiň paýtagty Gürgenç, häzirki Köneürgenç şäherinde mongollar tarapyndan öldürilipdir. Ol başlangyç bilimi dogduk obasynda alypdyr. Soňra ylym syýagatyna çykyp Nişapur, Töwriz, Hemedan, Yspyhan, Mekge, Isgenderiýe ýaly şol döwrüň ylym-bilim merkezlerinde tälim, terbiýe alypdyr. Ylym ugrunda hiç bir muşakgatdan çekinmändir. Döwrüniň iň uly alymy şyh Ruzbehan Wazzandan, soňra Töwrizde Abu Nasyr Hafsadan tälim alypdyr. Nejmeddiniň ynamdarlygyna, asylly ahlagyna göwni ýeten şyh Ruzbehan oňa öz gyzyny beripdir. Ondan Nejmeddiniň iki ogly bolupdyr. Sopçylyk ýoluna girýänçä Nejmeddiniň meşgullanan esasy ylmy Muhammet pygamberiň sözleri we işleri, ýagny hadys ylmy bolupdyr. Ol hadys ylmynda hemedanly Abu Alydan pata alypdyr. Soňra Iskenderýe şäherine baryp, döwrüniň ussat hadysçysy Abu Tahyr Sefewiden tälim alypdyr. Ondan soňra bolsa Nyşapurdaky Abu Magalynyň derslerine gatnaşypdyr. Huranyň ýaşan döwri sopyçylyk taryhynyň iň ösen döwrüdir. Bu döwre tarykatlar döwri hem diýilýär. Çünki köp sanly tarykat pirleri şol döwürlerde ýaşap, öz sopyçylyk garaýyşlaryny mekdep görnüşinde halka ýaýradypdyr. Nejmeddin Kubranyň Kubraýy tarykaty bilen bir hatarda Abulkadyr Gilanynyň Kadyryýe, Hoja Ahmet Ýasawynyň Ýasawyýe, Bahaweddin Nagyşbendiniň Nagyşbendiýe tarykatlary şol döwürlerde giň türkmen ülkelerine we beýleki ýerlere hem ýaýrapdyr. Yslam äleminiň her bir ýerinde şular ýaly pirleriň bolmagy halklaryň sopuçylyk durmuşyna aralaşmagyna itergi beripdir. Şeýlelikde, Seljuklar, Horezmşalar we Osmanly döwletlerine, hatda Hindistanyň Babarlar, Togolok şalar, Adyl şalar we beýleki nesil şalyklaryna degişli ýerleriň medeniýetleri hem tarykat ýollaryndan güýçli täsirlenipdirler. Nefehatul üns kitabynda Abdyrahman Jamynyň aýtmagyna görä, Möwlana Jelaleddin Rumynyň kakasy Soltanul ulema, alymlaryň soltany adyny gazanan Bahaweddin Weled Nejmeddin Kubranyň meşhur sopylarynyň biri bolupdyr. Bu hakynda Jelaleddin Rumynyň müridi Ferideddin Sahypsalar hem özüniň Rysala atly eserinde belläp geçipdir. Nejmeddin Kubranyň köp sanly sopysy bolupdyr. Şoň üçin hem oňa Şyhyl Welitaraş, ýagny Welileri ýetişdirýän pir hem diýipdirler. Gündogar sopyçylyk taryhynda we medeniýetinde Nejmeddin Kubranyň örän uly orny bardyr. Ol tarykat hakynda pikirlerini öz kitaplarynyň we ylmy mejlisleriniň üsti bilen halka ýetiripdir. Ol özüniň Fewaihul Jemal we Fewatihul Jelal atly kitabynda sopçylygyň inçe syrlary hakynda ussatlyk bilen aýdypdyr. Usuly Araşa atly kitaplarynda sopçylygyň edeplerini we tarykat ýolunyň usullaryny nesihatlar höküminde beýan edipdir. Nejmeddin Kubra öz pikirlerini adamlara, örän düşnükli edip aňladyp bilipdir. Mysal üçin, ol şeýle diýýär, Şerigat gämi, tarykat deňiz, hakykat bolsa gymmat bahaly künji ýalydyr. Künji isleýän adam gämä münüp, deňze çykar-da, künji gözlär. Sopylara ilki gerekli zat şerigatdyr. Şerigat bolsa Allatagallanyň we pygamberiniň buýruklaryna boýun bolup, täret, namaz, roza, zekat, haj ýaly buýruklaryny ýerine ýetirip, haram eden zatlaryndan gaçmakdyr. Sofynyň şerigatdan soň ýapyşmaly zady tarykatdyr. Tarykat hemme haý-höweslerden daşlaşyp, Allatagala ýakynlaşdyrýan takwaçylyga ýapyşmakdyr. Hakykat bolsa Allatagalanyň tejelli nuruny görüp, maksada ýetmekdir. Şerigat, suw bilen tämizlenmek, tarykat, kalby haý-höwesden daş tutmak, hakykat bolsa, kalby Allatagalladan başgalardan tämizlemekdir. Beýik alym ylym dünýäsine ajaýyp eserleri, rubagylary miras goýmak bilen birlikde, kämil şägirtleri hem ýetişdirip beripdir. Ençeme alymlary, pirleri ýetişdiren Nejmeddin Kubro köňül duşmanlary bolan nebs we şeýtan bilen göreşişi ýaly, daşky duşmanlar bilen hem batyrgaý göreşip, Watan ugrunda şehit bolupdyr. Nejmeddin Kubranyň Watany goramakda görkezen edermenligi, gaýratlylygy barada hem ençeme rowaýatlar, beýleki kyssa eserleri döredilipdir. Ol eserler Horezmnama, Hywanyň taryhy, Horezmiň geçmişi ýaly atlar bilen bellidir. Bu eserleriň dürli nusgalary Türkmenistanyň, Russiýanyň Sankt-Peterburg şäheriniň we beýleki ýerleriň golýazmalar hazynalarynda saklanylýar. Halk arasynda üç ýüz altmyş piri terbiýeläp ýetişdiren diýlip tanalýan keramatly pir Nejmeddin Huranyň bize miras goýup giden eserleriniň terbiýeçilik ähmiýeti örän uludyr. Olarda watançylyk, halallyk, ahlaklylyk, edep we terbiýe bilen bagly milli ruha ýugrulan öwüt-ündewler, wagyz-nesihatlar örän köpdür. Gündogar edebiýatynda sopçylygyň taryhyny Sopçylyk pelsepesini Nejmeddin Kubrasyz göz öňüne getirmek mümkin däldir. Türkmeniň beýik ogly, keramatly pir Nejmeddin Kubranyň umman ýaly çuň, giň many-mazmunly eserleri, ylmy hem medeniýeti ösdürmekdäki işleri, durmuş ýoly, ömrüňi manyly ýaşamagyň, il-ýurduňa wepalylygyň nusgasydyr, nesiller üçin terbiýe mekdebidir. Türkmenistanyň Gahrymany.

Mähriban watandaşlar! Ine şunuň bilen Ýaşlyk çile ýaýlymy öz işini tamamlaýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe türkmen halkynyň her bir güni baky bagtyýarlyga beslenýär. Goý, Watanymyzyň şan-şöhratyny, at-abraýyny, mertebesini beýige galdyrýan hormatly Prezidentimiziň gadamlary batly bolsun, tutýan beýik tutumly işleri hemişe rowaç alsyn! Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir! Hoş wagt!